Kan chim dingmi tlangtar hna cu innsing thong ah a hlei ahcun pe, na herh ahcun la tiah ramkhel lei thongtla pakhat le pakhat an i phawzamh. Rihkhawdar ah Telenor tung a puah caah phone line a tlau. Tinam khua ralhrang nih an khangh. Mintep Matupi lamcung kahdohnak ah sac ralkap panga hrawng an thi. Nuahthuaci khua ah mine bomb puah hnawh lai a ṭih caah rangtak in a kalmi cu bomb puah hnawh a tong i minung pahnih an thi. Ku Sian Phu Aung cu thong kum hnih thlak dih in biakhiahpiak a si. Phakanh le Tama Kham Hmo kar ah KIA le SAC kahdohnak a chuak. Matupi Lemyu tiva ah khuami pakhat nih bom aa lamh sual i a ke aa khawng timi tlangtar pawl an si la. A hmasa bik ah Insingthong ah a hlei ahcun peh, na herh ahcun la tiah ramkhel thongtla pakhat le pakhat an i phawzamhmi kong a si la. Yangkong innsing peng innsing thong chung um ramkhel lei thongtla hna nih anmah chungin an ngeihmi a hlei cun peh na herh cun i lak timi tlangtar in March ni kul le ni sarih zinglei suimilam pakua in pakhat le pakhat i phawtzamhnak an tuah hna tiah ramkhel lei thongtla he aa naihniammi nih Yangkong Khetti Media ah a chim. March ni kul thawk in thlihran a fah tuk ruangah ralzaam umnak camp le chikkhat dornak thlam pawl an rawh caah harsatnak tongmi mipi kan in tuarpi ve hna. Dothlennak tuah lio le teinak kan hmuh tikah kan zate in hmunkhat te ah democracy ramthar kan dirhṭi hna lai tiin ramkhel lei thongtla nih biakamnak an nei tiah naihniammi sinin theih a si. Rihkhuadar ah Telenor tung a puah caah phone line a tlau. Chin ramkulh Falam peng Rihkhuadar ah a luancia zarh hnih ah Telenor tung a puah caah Telenor phone line a tlau dih tiah Chin World nih a ṭial. Khuami pakhat nih a luancia zarh hnih March ni hleisarih ah Telenor tung a puah caah Telenor line a tlau dih tiah a chim. Falam peng Rikhuadar ah a ummi Chin Mizoram ramri pehtlaihnak hleipawng CNDF ralkap riahbuk cu ralhrang nih an kah hna caah kahdohnak a rak chuak. Hi kahdohnak ah ralhrang nih CNDF ralkap pahnih an tlaih hna i Chin Mizoram ramri CNDF thantar thlaimi zong ralhrang nih an thlak i Myanmar thantar an thlai tiah theih a si. Tinam khua ralhrang nih an khangh. Chin ramkulh Hakha Zokhaw-peng Tinam khua cu nizan March ni kul le ni riat zanlei suimilam pathum hrawng ah an khangh tiah kan theih. Hi inn khangh ah hin inn pakua pahra cu aa kang cang. Zokhaw-peng Tinam khua cu inntung zakhat hrawng khuasa an si i minung in zasarih in zariat kar an si tiah kan theih. Kankaw le Hakha kar Zokhua peng chungah ralhrang le mizapi ralkap a zarh leng kahdohnak a chuak. Kaphnih in nunnak a liammi zat theihfian a si rih lo. Zokhua peng pastor pakhat nih Zokhua peng khua tam deuh cu a himnak hmun ah kan i dor hna. Kum upa puakchom hau le ngakchia fano tlaih zong an um tiah a chim. Tinam khua in kangmi hna cu Pu khua kian in phi chan thawng awi in Pu Thang Ci in khuami nih neihmi inn pahnih Pi Bual Cuai in Pu Thang Peng in Pu Thla Or in Pu Thla Chin inn hna an si tiah kan theih. Zokhua peng in a himnak hmun ah aa dormi khua chuahtakmi khua hna cu Tinam, Zokhua, Zokhuathar, Malsawm, Ruavan, Nipi, Hrawngvun, Lamtuk, Bualtak, Ruadeu khua hna an si. Minṭep Matupi lamcung kahdohnak ah sac ralkap panga hrawng an thi. Minṭep Matupi lam cungah sac ralkap le CDF Minṭep cu March ni kul le naruk ah an i kap. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap panga hrawng an thi i CDF Minṭep cu him tein an kir kho tiah CDF Minṭep nih an thanh. March ni kul le ni sarih ah sac ralkap thazaang zathum hrawng cu Mengtung hleisarih pawngkam ah an i helhum len hna. March ni kul le ni sarih cu ralkap ni a si caah zeihmanh cawlcanghnak an ngei lo tiah ralram in a rak kirmi pakhat nih a chim. Minṭep peng ah atu zarh chung phone line a rawh caah ralram a ummi le a bawmtu karlak i pehtlaihnak a har deuh caah kahdohnak thawng kan theih a tlai hi a si tiah CDF Minṭep nih an thanh. sac ralkap thazaang sawmsarih hrawng cu meng kul le meng thum ah an phan cang i a hnu deuh phu pawl le mawṭaw cu meng kul le meng khat kul le hnih an phan cang tiah theih a si. Nuahthuaci khua ah mine bomb puahhnawh lai a ṭih caah rang takin a kalmi mawṭaw Bom puahhnawh a tong i minung pahnih an thi. Nuaṭhuaci khua ah mine bomb puahhnawh lai a ṭi caah rangtak in a kalmi cu bomb puahhnawh a tong i minung pahnih an thi. Yangkung ramṭhen Nuaṭhuaci khua ah sac motor pakhat bomb puahhnawh ṭih ruangah rangtak in a kalmi motor cu bomb puahhnawh a tong ṭhiamṭhiam i minung pahnih an thi tiah theih a si. Thonghnih kul le hnih March ni kul le niriat zinglei suimilam pahra le minit kul hrawngah Nuathuaci khua ah sac ralhrang motor a fami cu Nuathuaci PDF nih bomb an puahhnawh hna hi a si. Mine bomb puahhnawh ṭih ruangah rangtak in a kalmi sac motor amah zawn bok ah kan puahhnawh i minung pahnih an thi tiah NPDF nih thawng an thanh. U Sian Phu Aung cu thong kum hnih tlak dih in biakhiahpiak a si. Kan hnu kum i Magway khua sac uknak duhlonak lamzawh ah aa tel vemi Ku Sian Phu Aung cu ralhrang kut in kut ke tlamtling lo ah a chuakmi pakhat a si. Thonghnih kul le hnih March ni kul le nuriat ah Zulhphung number zanga le panga kahci in biaceihnak zung ah sac nih biakhiahnak an tuahpiak. Ralhrang nih thlak an duh hrimhrim ruangah tihin biakhiahnak an tuah hi a si. Zulhphung nambar zanga le panga kahci ning in an thlak lai tiah kan ruat hrim lo. Kan thin cu a phang bak ko. A hma hi meikangh bantuk in a si i a thahri pawl a tom hna. Asinain Kushen Phu Aung hi a lung a ṭhawng tuk ee tiah an chungkhar he aa naihniammi pakhat nih a chim. Nikum March ni kul le ni sarih Makwe khua i duhlonak langhter lio ah khan ralhrang nih an kah ruangah Ku Shen Pyo Aung cu tihin a kut a bulnak a si. A hmai kehlei kam zongah thlalang nih ah bantukin hmape a um. A kut le a ke zong raba kuan nih a khen. Cun a orh le a mit zongah zeen a lut bang, makuei sizung an ratpi lioah hin meithal in tuknak hmape zong hmuh a si. Cu hnu June ni sarih ah khan sac nih makuei sizung in thonginn ah an kalpi i tukum March ni kul le ni riat, thonghnih kul le ni ah tihin biakhiahnak an tuahpiak hi a si. Kuishamphiu Aung hi kum kul le kum hnih a si i Magway ah University of Technology in kum hnihnak a kai liomi a si. Phakan le Tamakham mo kar ah KIA le SAC kahdohnak a chuak. Kachin ramkulh Phakan le Tamakham mo kar Taintlang pawng ah nizam March ni kul le ni riat zinglei suimilam pahra renglo ah KIA le SAC an i kap. Mahka hmun cu KIA Brigade pakua battalion paruk hmunhma a si. Kahdohnak cu a fak ngai i kaphnih in a hliammi le a thimi fiang in theih khawh a si rih lo tiah KIA thawngzamhnak in theih a si. Kahdoh lio ah SAC lei helicopter pahnih in an van kah bawmh hna pinah zanlei suimilam pahnih renglo zongah Phakan khualai SAC Byeoha sakhan in hriamngan voihnih in an van kah bawmh fawn hna. Phakanh peng cu sac le KIA kar kahdohnak a chuahnak hmunhma a si. Matupi Lemyu tiva ah khuami pakhat nih bom aa lamh sual i a ke aa khawng. Nizan March ni kul le ni riat zinglei suimilam hleikhat hrawng ah Matupi khua ah a ummi khuami pakhat cu Lemyu tiva ah nga a tlaih lio ah bom aa lamh sual i a ke aa hliam tiah theih a si. Bomlamh sualnak in a ke aa hliam sualmi hi Lering khua ummi nu pakhat i a pasal a si. Kawl miphun a si tiah The Matupi Times in kan theih. 21 the Chin Times zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.